Martin Haýdeger 1889 ýylynda Germaniýanyň Bäden şäherinde dünýäe gelýär we 1976 ýylynda ol ýerde aradan çykýar. Bar bolma pelsepesi, humanizm we fenomenologiýa pudaklarynda dürli eserler ýazýar. hem özünden öňki günbatar filozoflaryna güýçli tankyt eder, hem-de özünden soňra gelen birnäçe pelsepeçiye ylham gaýnagy bolar. Iň meşhur eseri Barlyk we döwür kitabyndan soňra iň köp dile çöwrülen we okalan eserleriniň başynda Pikir etmek nämedir eseri geler. Bu gysgaça kitapda Haýdiger pikir etmegiň diňe ynsanyň özüniň pikir etmäge başlanyndan soňra ortaýa çykjakdygyny öňe sürer. Oňa görä, ynsan pikir edilen zatlaryň üstünden pikir eder, we bu aslynda pikir etmek däldir. Pikir etmek bir gaýgy bilen başlar. Bu gaýgy-da biziň özümiz barada gaty az pikir edýändigimizden geler. Şonuň üçin Haýdiger iň gaýgy beriji zadyň aslynda ynsanyň pikir etmegiň näme boldugy hakynda pikir etmezligidir diýer. Pikir etmegiň näme boldugyny diňe özümiz pikir edenimizde düşünip bileris. Şeýle tagallanyň üstünligi biziň pikirlenmegi öwrenmäge taýýarlygymyzy talap edýär. Şeýle-de bolsa bu öwreniş ýakynlaşanymyzda biziň entek pikirlenmäne ukyply däldigimizi hem boýun almalydyrys. Adam pikirlenip bilýän diýmekdir we muny doly ýerine ýetirme güýjüne bolan bir barlykdyr. Sebäbi akylly bir jandar bolup bar edilendir. Akyl-da ynsanda pikir etmek we pikirlenmek bilen ösýär. Ýöne käwagt we käbir ynsanlarda adam pikir etme güýjüne eýe bolsa-da, pikir ýöredip bilmeýär. Belki-de ynsan pikir etmek üçin özünde bar bolan bu erkinde köp zat gazanmak isleýär we şonuň üçinem diňe isläninde has az zat gazanyp bilýär. Aslynda, eger ynsanda pikir etmek üçin zerur serişdeler bar bolsa, pikirlenip biler. Ýöne bu mümkinçiligiň bizde bar bolmagy pikirlenmek ukybymyzyň hem bar wagty bizde bar boldugyny kepillendirmeýär. Sebäbi biz diňe halaýan zatlarymyzy ukyply pikir edip bilýäris. Pikir etmek meselesiniň iň gaýgy beren zat nämedir diýip sorasak, Haýdegere görä biziň entegem pikir etmeýänligimizdir. Bu ýerde kem bolan Pikir etmekden zyýada, pikirleriň ynsany herekete geçirmeýän bolşudyr. Ynsanyň entegem pikir etmäniň näme boldugy soragyna ýüz öwürmesi, aslynda, pikir edilmeli bolan zadyň ondan ýüz öwürdigi manysyna gelýär. Netijede, diňe biz pikir etmegiň näme boldugyny ýatdan çykarmaýarys, şol bir wagtyň özünde, biziň pikir etme güýjümiz-de bizden uzaklaşýar. Pikir ynsanyň diňe özüni gaýga goýup oýlananda bir pikire öwrülýär. Alada ýagny gaýgy bizde möwç uranda biziň henizem pikir edýändigimiz ýüze çykýar. Bu sözlem aňlatýan zady ilkinji nobatda bizde bir talapyň bolmasydyr. Sebäbi gaýgyda talap bar bolsa bar bolýar. Haýdegere görä biziň talaplarymyzda ünüs bilen diňlenmese hiç hili negatiw ähmiýet ýokdur. Ikinji nokat talabyň aňlatma häsiýetiniň nämedigi barada soraga degişlidir. Elbetde pikir etmäge öňürtileýän talabyň aslynda näme diýilýändigi barada pikirlenip bilsek-de, aslynda biz diňe talaplarymyzyň beýan edilişini ýeterlik derejede dile getirip bileris. Filozofiýanyň aslynda hyýalyň nämedigi baradaky meselede ylalaşyk gazanyp bilmeýändigini göz öňünde tutsak, haýdyýgöre görä, filozofiýa aslynda diňe bir Çaklamalar ugruna terk edilýär. Pikir etmek nämedir soragyna jogap gözleýän iki ylym bardyr we olaryň biri filozofiýa, beýlekisi bolsa psihologiýadyr. Haýdeggere görä psihologiýa ylmy ösüşlere görä bir kesgitleme berýär. Ýöne ylym her döwürde üýtgäp biljegi üçin bize kanagatlarly bir jogap bermeýär. Elimizde diňe ynsanyň özi galýar. Netijede Haýdeggerde ynsana bu ýere getirmek isleýär. Başgalarynyň nähili pikir etdigi däl-de, sen nähili pikir etmelisiň soragyna asyl we esasy sorag boldugyny öňe sürýär. Oýlanmak nämäni aňladýar? Ilki bilen bu soraga formeliki jogap tapmak isleýän bir naçarlyga düşünmekden özümizi goralyň. Soragyň içinde we manysyna üns bereliň. Oýlanmagyň manysy nämedir? Her bir akyldar aslynda diňe bir pikir hakda pikir edýär. Bu pikiri ylymdan düýpgöter tapawutlandyrýar taraplarynyň biri budur. Gözlegiçi hemişe täze açylyşlara we ylhamlara mätäçdir, ýogsam ylym saklanar we ýalňyş ýere sarp edilmäne başlar. Pikir etmek Isleýäne aslynda diňe bir pikire eýe bolmak gerekir. Pikir edýänçäň kynçylygy muny berk saklamak we diňe özi üçin akyldar hökmünde pikir etmekdir. Dowamynda bolsa şol bir zat hakda pikir eden zadyny ýeterlik bir ýagdaýda dile döküp bilmesi gerekdir. Oýlanýanyň pikir edýän zady diňe pikirinde pikir edilmedik zadyň asyl hakykatyna gaýdyp barmak arkaly kabul edilip bilner. Ýöne bu ýagdaýda pikirdeş bilen dawa etmek aňsat däldir. Tersine, bir pikir, söz edininden soň, söz ynsanlara esasan barha artýan çekişmä sezewar edip bilýär. Haýdegger Pikir etmek nämedir eseriniň dowamynda esasanam meşhur pelsepesi Niçeniň soň ynsan we üstten ynsan metaforyna ünüs çekýär. Hatda onuň üsti bilen pikir etmegiň näme boldugyny bize täzeden soraýar. Niçe iň soňky ynsan diýen wagty öz döwründe ýaşaýan adamlary kast eder. Onuň üstün ynsan diýdigi bolsa ynsanyň pikir etme güýjüniň we kämilliginiň şu wagt bolşundan has ýokary derejä ösmegini hyýal etmesidir. Oňa görä, soňky ynsan pikir etmegiň iň ösen ýagdaýyna baryp ýeten däldir. Munuň sebäbi-de, ynsan bu güne çenli öz asaletine we hakykatyna göz ýetirip bilmedi. Onuň üçin Niçe ynsana entek kesgitlenmesi belli bolmaýan jandardyr diýýär. Bu kesgitleme näçe geň we täsin görünse-de, günbatar pikir dünýäsinde bilinen we tanylan bir aňlaýyşdyr. Sebäbi ynsan pikir eden jandardyr kesgitlemesi Aristotelesden bäri Gündogarda bilinen we yzlanan bir pikirdir. Niçe adamzadyň soň nesliniň bu derejelere ulaşabiljegine ynanýar. Emma bir Niçe okyjylary onuň üstün ynsan diýdigi soň we iň ösen nesil däl-de, hristianlygyň ynanşyna görä, Hazreti Isanyň dirilip täzeden ýer ýüzüne gelmesi höküminde anyklanýar. Haýdeger bolsa üstün ynsanyň aslynda pikir etme güýjüniň iň kämil derejesine baryp biljek ynsan boldugyny öňe sürýär. Niçeye görä soň ynsan şol bir wagtyň özünde iň uzyn ýaşaýan ynsandyr. Bu bolsa kyýamatyň entek bizden uzak boldugy Munuň tersine, bu soň ynsanyň has güýçli we çydamly boldugy manysyna geler. Nitşe görä munuň manysy ynsan öz tebigatynyň gurallaryna sadyk bolmany saýlaýar, bu bolsa aň ösüşini hemişe belli bir serhetde saklaýar. Başgaça bir bilen söz aýtsak, ynsanyň duýgy merkezi tebigaty onuň akyl we pikir etme güýjüne garşy beýikligini hemişe gorap gelýär. Haýdeger bu pikir ediş ýönteminden ýola çykyp, aslynda ynsanyň özi hakynda we esasanam pikir etmegiň näme boldugy hakynda adamzat bu güne çenli çynlakaý bir ösüşi durmuşa geçirip bilmedi diýip ynanar. Oňa görä, soň ynsandan üstün ynsana geçmek göz gyrpmak bilen başlar. Göz gyrpmakdan maksat bolsa sözüň üstünden gelmek, göz bilen düşünişip bilmekdir. Gysgaça sözleriň täsirinden çykyp, aňyň we pikiriň serhetlerini soňuna çenli giňeltmekdir. Başgaça aýdylanda, ynsan oňat bilen erbet bolany ýa-da dogry bilen ýalňyş bolanyň üstesinden gelip, hatda olaryň ötesine geçerse, ol wagt pikir etmegiň hakykatyna baryp biler. Haýdegger bu ýerde Niçeniň üstün ynsan tarapyny kabul edip, oňa goşular. Üstün ynsan şu wagta çenli bolan ynsanyň hakykatyndan daşlaşar. Ýöne adamdan uzak gaçyp nirä gidip biler? Adam şu wagta çenli iň soňky ynsandyr. Ýöne, haýwanlar we ösümlikler ýaly ýer ýüzündäki beýleki janly-jandarlardan tapawutlylykda, adam görnüşleri sorag we hasaplaşyk, ýagny rasionalizmiň gaýnagy bolan hasap edilip biler manysyna gelen rasio diňe ynsana mahsusdyr. Emma rasio, ýagny akyl, öz başyna soň ynsandan üstün bolan ynsana geçmek üçin ýeterlikli däldir. Onuň bu soraga jogaby ýene barlyga göz gyrpmak bolajakdyr. Munuň manysy bolsa, pikir etmek we oýlanmagyň özi, ýagny asly diňe akyl bolup bilmez. Akyl diňe bir yşyk ýa-da usul bolup biler. Ynsan pikir etmegiň serhetlerini giňeldip bilerse eger, ol wagt barlyk bilen oňa göz gypara bir başga derejä geçip biler. Niçe şeýle emr etdi Zerdüşt eserinde soň ynsandan üstün ynsana geçmegi şeýle taryp eder. Bu ýerde ynsan ar alma hyjuwyny ömürlik ýatdan çykarar, bu ynsan üçin gaty uzyn ýyllar dowam eden ezýetiň we garly-ýagmyrly howanyň arkasyndan Günüň täzeden ynsana ýagtylyk bermegi we älemgoşaryň ýer ýüzüne yşyk saçmagy ýaly bir zatdyr diýer. Çünki Nitşe görä, ynsan ar almak hyjuwy bilen ýaşamaga dowam ederse, hiç bir wagt pikir etmegiň hakyky serhedine ýanaşyp, barlyga göz gapyp bilmez. Haýdegger-de bu düşündirişden ylham alyp, pikir etmegiň ynsana jandarlardan we ynsanlardan aýryp, ony üstün ynsan derejesine çykaryp biljekdigini nygtar. Niçeniň pikir dünýäsi ar alyş ruhundan azatlyga uly ähmiýet berýär. Onuň pikiri ar alyşdan azat, ähli sada, doganlyk, deňlik ýolunda durýar. Ýöne Niçe diňe jeza bermek isleýän ýa-da ähli parahatçylyk tagallalaryny we dürli görnüşli parahatçylygy parahatçylyk şertnamalarynda gözlemek däl-de, ynsanyň özüni goraýan erkin bir ruhy hyýal etmek boldukny aýtýar. Ar alyşdan azat bolan erkin bir ruh Niçe görä, aslynda, asyl manysy bilen erkin pikirdir. Eger ynsan ruhy erkin we azat bolup bilse, hakyky pikir ýöretme eýesi bolup biler we ol ýerde üstün ynsan bolma ýoluna girer. Netijede, serhetli pikirlerden aýrylyp, serhetsiz pikir etme ýoluny tapyp biler. Başgaça bir aýdyşla, soň ynsandan üstün ynsana geçişde köpri bolan ýagdaý aralyş hyjuwyndan azat bolmakdyr. Munuň üçin niçe döwrüň, geçmişiň bu güni we bu günüň bu any höküminde iki aýry kategoriýa olduğyny dile getirýär. Haýdegger Niçeniň bu düşündirişinden ýola çykyp, pikir etmek bilen geçmişi, häziri we gelejegi bir manada birleşdirip ýa-da doňduryp, olaryň ötesine geçip boljakdygyna kanagat barýar. Sebäbi ynsan aňynyň kämilligi pikir etmek güýjüniň açylmagyna mätäç çuň garaňkylygynda saklanmakdadyr. Hakykat diýen zadymyz-da bu sakly, ýagny gizlin bolanyň açylmagydyr.